ווי מוהראש ברענגט אין אשר בנחל, אז זענען אמאל געקומען בחורים צו די פריערדיגע באבובער רב, קדושת ציון, רבי ציון באבובער, נישט פריערדיגע, רבי ציון באבובער, די פריערדיגע בעל קדושת ציון, זיי דארפן א תיקון אויף חטאת נערים, זיי דארפן א תיקון אויף פגם הברית, האט ער זיי געזאגט אז זיי זאלן יעדן טאג לערנען א בלאט גמרא. האט מען געזאגט אז עס איז צו שווער פאר זיי, האט ער זיי געזאגט, ווען איך וואלט ענק ווען געזאגט עטס זאלטס ענק אפברענען די הענט, פאר ענק קיין עבירות עטס געטון, וואלט עטס גענומען, ווען איך וואלט ענק ווען געזאגט זאלסט דיך גיין קאלערן אין שניי גלגל שלג, וואלט עטס גענומען דעם תיקון, עטס וואלטס נישט געענטפערט אז עס איז צו שווער, און עטס ווארטס אז איך זאל ענק געבן די תיקון, האט מען זיך אונטערגעשמייכלט, עטס געקומען עטס געוואלט הערן א תיקון, א דף גמרא איז צו פשוט, וועגן דעם איז עס צו שווער. פארוואס איז צו שווער צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג? וואס וועט זיין איך לערן א דף גמרא? וואס וועט זיין? מענטש קען נישט גלייבן אז די דף גמרא וואשט אים אפ. בפרט אז אונז האבן זוכה געווען אז אונז ווייסן פון רבינ'ס דרך הלימוד, וואס דער רבי זאגט, דו פארשטייסט נישט קען לערנען, זאג! זאג די ווערטער פון די גמרא! זאג! סאו איך זאל גיין זאגן יעצט א דף גמרא און דאס גייט מיך מאכן פאר א צדיק? געב מיר עפעס א תיקון, געב מיר א תיקון, קענסט מיך מסכן זיין? מענטשן מענטשן פרעגן קענסט מיך מסכן זיין? ביסט עוסק אין תיקונים? יא כ'קען דיך מסכן זיין, נעם די גמרא זאג יעדן טאג א דף גמרא. אה, צו שווער, צו פשוט, נישט אינטערעסאנט פאר מיך. נעם א משניות. נאר א קליינע משניות, איך געזען יעצט נעכטן ביי די חתונה האט ער ארויסגעגעבן אזוי די משניות, ער האט געשיקט יעצט דא אפאר הונדערט סעטס, צוויי הונדערט סעטס, ער האט ארויסגעגעבן א נייע משניות, בעניזי האט ארויסגעגעבן א משניות, גרויסע אותיות, קליינע משניות, אן די בארטעניר, גרויסע אותיות, נאכנישט דא אזא משניות, אפילו איינער וואס קען קוים עברי קוים ליינען, זיצט זיך אין זיין קאר, זיצט זיך אין דיין אפיס. און דו קענסט זאגן א פרק משניות, דאס גייט דיך ארויסנעמען פון דיין בלאטע, דאס גייט דיך ארויסנעמען פון דיינע פראבלעמען. נע, גיב מיר א תיקון, זאג מיר עפעס זאכן, זעסט אויף מיר עפעס? קוק מיין הענט, קוק מיין פנים, קוק מיך דורך, וואס זאגסטו אויף מיין נאמען, וואס זאגסטו אויף מיין גלגול, זאגסטו עפעס מחשבה, מח מחשבה, עפעס א ענין, עפעס א טיפע זאך? דאס איז זייער גרינג צו נעמען פאר א מענטש ווייל ס'איז דאך גארנישט מחייב, און ס'טוט זיך, ס'טוט זיך ענינים, מען זעט, מען זאגט, ס'איז טיפע זאכן, ס'איז לומדות. נעם א משניות, זאג א פרק משניות, פאלג די רבי, בייג איין דיין קאפ פאר די רבי, כ'ווייס ס'פאסט דיך נישט, ביסט א חשוב'ע מענטש, בייג איין דיין קאפ פאר די רבי, זאג א פרק משניות, די רבי זאגט דאס גייט דיך מאכן פאר א צדיק, דאס גייט דיך ארויסנעמען פון דיין בלאטעס, פאלג, פאלג די רבי.